Ойуун Ойууну нуучча итэҕэлэ уонна Октябрьскай революция бүтэһиктээхтик суох оҥорбуттара. Оччолорго сүппүттэрэ, кистэммиттэрэ наһаа ырааппатах буолан, суоллара-иистэрэ, сурахтара-садьыктара билиҥҥитээҕэр быдан итэҕэллээхтик иһэллэрэ. Оннооҕор сорох ойууттар тыаҕа кистээбит таҥастарын кэтэн, дүҥүрдэрин ылан Куулаттарбыттарын таһаара көхсүлэрин кэҥэтэ, киһи-сүөһү сылдьыбат сиригэр тахсан курдуктарын тоҕон кыыран киирэллэрэ Оҕонньоттор кэпсээннэриттэн сылыктаатахха, билиҥҥи киһи хараҕынан көрдөххө, кулгааҕынан иһиттэххэ, улуу убайдарбыт, аар кырдьаҕастарбыт, ойууттар киһиэхэ эрэ барытыгар бэриллибэт, айылҕаттан туох эрэ дьикти ураты бэриннэриилээх талааннаах, айылҕаны кытта чугас сибээстээх истэриттэн иччилээх, уу сахалыы уран тыл уһулуччулаах маастардара эбиттэр. Кинилэр сытыы ох тылларынан эппит саҥарбыт алгыстара, кырыыстара, өлөөрү сытары түлүннэрэр эбэтэр муус өлүөрү өһөрөр, бэл үс атахтаах остуолу киһи кыайан туппат эрчимнээхтик хаамтарар утары күүстээхтэрэ. Олортон биир ааттаммат кырдьаҕас туһунан маннык кэпсииллэрэ: оччотооҕуга Дотор кулаба аатыран, өрөгөйдөөн, күннээн-күнэхтээн олорор кэмигэр Үөһээ Дойду кыыһын ойох ылыан санаата киирбит. Кини ити баҕатын ойууттар эрэ толоруохтаахтарын билэрэ Дьэ ол иһин чугас ыраах ойуттары ыҥыртаран аҕалаҕала, туох иһин ойуун буолан аатыраҕыт, миэхэ үөһээ дойду кыыһын сүгүннэрэн киллэриҥ, киллэрбэт буоллаххытына итии хобордооххо олордобун» диэн суоһурҕаммыт. Элбэх ойууттар кини сорудаҕын толорбокко хобордооххо хооруллубуттар. Арай биирдэ Дотор чаҕардара аата-суола ааттаммат, Бүрэ баҕайы таҥастаах-саптаах эрээри, олус уоттаах-харахтаах улуу ойууну аҕалбыттар Додор обургу аакка-суолга киирбит аарыма улахан балаҕаныгар иһэтиллэххэ, биллэрик ороҥҥо өттүгэстээн сытан сэнээбиттии көрсүбүт уонна эмиэ сорудаҕын эппит. Кыайан киллэрбэтэҕинэ итии хобордооххо олорорун санаппыт, онуоха ойуун Аҕа баһылыгым, улуу тойонум, олус ыарахан сорудаҕы биэрдиҥ. Ойдуом дуу, быстыам дуу, муҥнанан көрөргө тиийдэҕим. Улуу тойонум, хотоҥҥун үөһээ дойдуттан түһэрэр күннээх буоллахпына, аннараа дьоннор төннөллөрүгэр энньэтэ-ситиитэ суох барыахтара суоҕа. Атах соболоҥноох тоҥнуохтара, сэттээх-сэлээннээх буолаарай диэбит Дотор улаханнык уордайбыт «Өссө куттуурдаах баҕастаах буолбуккун» диэт олоро биэрбит ойуун «Модьуйар буоллаххына, эрэйдэнэн көрөрбөр тиийэбин. Үс түүннээх күн аһыыр аспын остуолга бэлэмнээҥ» Кутуруксут уолугар «Таҥаспын-саппын киллэртээ, сорукка илдьиккэ сылдьар соноҕоспун ириэр» диэбит. Итиэннэ суордуу кылана-кылана Чааһыйталаан ыла-ыла оһох төрдүгэр, эһэ тэллэххэ олорон илгистэн киирэн барбыт Улаҕа диэки олорор киһи улар саҕа, кэтэҕириин диэки олорор киһи кэҕэ саҕа буолан көстөр улуу уораҕайа, уораҕайа ааттаммат кырдьаҕас кыырарын көрөөрү чугастан ыраахтан кэлбит дьон лыык курдук туолбуттар Ойуун кыырар саҥата, дүҥүрүн тыаһа, көмүлүөк оһох үөлэһинэн иһиллэрэ улам-улам ыраатан испитэ үһү. Тэриэлкэҕэ ууруллубут байтаһын ынах, намынньыара, кытыйаҕа кутуллубут миинэ кураанахтанан испиттэр Ити курдук үс түүннээх күн томтойо туолуутугар түүн үөһүн саҕана хантан кэлбитэ биллибэккэ Дүҥүрдүүн, таҥастыын-саптыын, муус кыыһаан буолбут ойуун оһох иннигэр биирдэ баар буола түспүт. Уонна Боотурга туһаайан эппит: «Дьэ, кырдьаҕаас, хотуҥҥун сүгүннэрэн киллэрдим, тахсан тэһииннэ тут, көрүс». Додор обургу итэҕэйбэтэхтии багдайан туран аанын өҥөйөн көрбүтэ, Тэлгэһэ иһэ сып-сырдык буолбут, бары хара маҥаас, ыҥыыр аттаах, саҕынньахтаах дьон тэлгэһэ муҥунан адаарыҥнаһалларын көрөөт уҥан түспүт. Уокка ас биэрбиттэр кэҥирдии сыллаппыттар. Додор киһи эрэ буоллар сүргэтэ тостон, улаханнык уйадыйан ойуунтан көрдөспүт: хайдах эмэ үөһээ дойдуга үтэйэн көр диэбит ити курдук ойуун кыырыан иннинэ эппитинии доотор кулуба тоҕус ынах сүөһүтэ тоҕус сылгыта хотоҥҥо толооҥҥо дыгдайбыттар күлэ-үөрэ оонньуу олорбут үс саастаах уол оҕото күн тахсыыта эмискэ тыына быстыбыт Итинтэн ыла Боодур кулуба сүөһү аһа кэхтибитэ бэйэтэ истибитэ үһү Билигин баараҕай тииттэри-силистэри түөрдэри туруортарбыт балаҕанын баҕаналара күлүгүрэн тураллара эрэ үһү диэн кэпсииллэр